Бастакы үөрэнээччибин Анна Николаевнаны олох ис сүрэхпиттэн үөрэн туран киэн туттарым кининэн улахан киһи буолан тахсыбытынан бу биһиги эбээбит хомуһугар хомуһу баар буолан мин Кинини үөрэппит дьоллоохпун. Онон мин наар кинини бастакы үөрэнээччим диибин, кини да бэйэтэ ону ылынар. Онон э, дьэ бастакы үөрэнээччим Анна Николаевна олус баҕаран туран ол хомуска миигин үөрэт да үөрэт диэн бастаан мин киниэхэ киһиргээммин эбэм хотоҥҥо таххыбытыгар кини сыттыгын анныттан хомуһун кистээн ыламмын хабаннык оонньуубун мин манна диэммин киниэхэ киһиргээн оонньоон көрдөрбүтүм сыыйа тардыы эбэм тыастарынан таһаарбытым ону анна наһам сырбыта уонна миигин оскулаабыран иһэн хаайар дьиэбитигэр ыргыстаһан кэлэн иһэн хаайар биһиэхэ хоно бараҥын маны баһаалыста миэхэ эбээ хомуһугар үөрэтэрэ диэн туохха кырдьыһар да көрдөһөр этэ. Ону мен хадыр эбэм биэриэ уоҕа диир этим. Ону кини мин дьоммуттан көҥүллэтиэм диэтэ. Наһаа элбэхтэр бэйэлэрэ бииргэ төрөөбүтэ. Кини олох күнүс солото оһуох, наар оҕо көссөр, уруогун ааҕар, уруоктарын аахтарар. Наһаа элбэх үлэлээх, хамнастаах этэ дьиэтигэр. Оттон Биир күн мин дьоммуттан көҥүллэттим, кини дьонугар эттэ уонна эбэбит хомуһун кистэ сыттыгын анныттан ылан баран киэһээmмин кинилэргэ хоно бардым. Онтон тиийбиппэр Аня Николаевна дьонноро бэлэм олороллор хоноһо кэлэр диэн уонна Аня Николаевна били киэһэ түүн уоран оонньуохпут диэн ампаартан куобах Истээх суорҕаны киллэрбитэ, онон бүрүнэн олорон үөрэниэхпит диэн. Онон дьэ наһаа баҕарбыт баҕатын дьэ оннук суорҕан анныгар биһиги оонньоон, кини онно киһи баҕардаҕын хайдах баҕарар быыс булан үөрэнэр эбитин хата кини онно миэхэ көрдөрбүтэ. Онтон дьэ ол курдук оонньоотубут, биир күн онно оонньоотубут, Онтон кэнники мин эбэм тугуттан ыламмын кинини уора көстө ыҥыраммын кэлэн кини киириэ дуо оонньуур этибит. Онтон кини олох үчүгэйдик тардар буолан барбыта, бэйэбин баһыйбыта. Онтон дьэ кини ити ситиптээн ылан бу бырахпакка, ат тэппит атаҕын кубулуппакка, Дьүрүскээнэ диэн ааттаныар дылы хомус араас көрүҥнэрин Араас омуктар туохтара мунньуор дылы музей, оҥоруор дылы үүммүтүттэн наһаа үөрэбин уонна махталбын тиэрдэбин миигин учуутал оҥостубутугар уонна бу эбэбит хомуһуннаах хомуһун оонньоон кини итинник олох ыллаттарбыт диэн саныыбын бэйэтэ даҕаны инньэ диэн билинэр. Ол иһин миэхэ үбүлэйдээх күммэр эбэбит хомуһа Марина хомуһа диэн наһаа үчүгэй анабыл хоһоон айан биэрбитэ. Онон дьэ итини этэн тураммын уонна бу дьэ кини үлэтин-хамнаһын сыаналаан тураммын бу үбүлүөйдээх Күбэй ансаамбылын үбүлүөйүнэн кинини нөҥүө Далбар Хотуттарын уонна Анна Николаевнабын ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин уонна бу үлэлэрэ куруутун өрөгөйдүү турдун, элбэх оҕону уһуйдунар, сиэннэрин, хос сиэннэрин уһуйаннар аҕыс үйэ тухары ааттара ааттаннын, Тоҕус үйэ тухары хом устара дьүрүһүйэ турдун диэн алгыспын тиэрдэбин уонна эбэм мелодиятыттан тугу өйдөөбүппүн Анна Николаевнаҕа бастаан үөрэппит тардыыларбыттан оонньоон иһитиннэриэм уонна Бу билиҥҥи хомустар сүрдээх куруубай тыастаахтар уонна тэтимнээхтэр, аныгы олоҕу батыһаннар. Оттон урукку уустар гиэнэ олох бэйэҕэр эрэ иһиллэргинэ оонньуур хомустар этилэр. Чэ оннук хомуһунан билигин мин наар мандар хомуһун уонна эллээһин хомуһун оннук. Кинилэргэ эбэм диэни майгыннатабын. Чэ уонна мин билигин эбэм тугуттан тугу өйдүүрбүн кыратык оонньуом